Taihoa ahau e whakamārama atu he aha tēnei āhua noho, he aha hoki tēnei āhua iwi, ā, ko te mea tuatahi anō, he tautoko atu i ngā tini hekenga roimata, hekenga hupe, ā, whakapuakitanga poroporoaki huri noa i te motu, ā, ki ngā mate o te wā. Nō reira, haere rā koutou e ngā mate, haere, haere, haere atu rā. Ka hoki mai anō ki a tātou ki te kanohi ora, Ko taku whānau tēnei e pai mai nei. He aha ai? Māku e whakamārama atu ai nei. Koro, ka tukuna atu kia koe e māu te iwi nei e, e mihi. Āe. Āe, a koe. Titiro atu ki tērā kāmera kei waenganui nā, e anga mai ana. Tērā mai e Nico. Āe. Āe. Oh. Ehara i te mea nekeneke āerena, ko te kāmera kei muri atu i tērā e tū ana nei. Oe. Ah. Kia ora e te whānau. Ko Koroahu. Ah, e mihi ana ki a koutou, ko Tamae. Ah. Ko toku whanau tenei. Rea ai. Tena koe. Tautoka anei tō mihi. I tenei rā, i hanga huri koaro katoa nga haka ritenga mo nga kaikorero. No reira, kahore he kaikorero i tae mai. Mahue maroke mai ana ngā kaimahi nei ki konei, ā, hoi nō rā, he maumau. Nō reira, ka ringi atu au ki taku whānau me te kī atu, e tromi ana mātou, ka haere mai rātou ki te tango mai i a mātou i roto i te wai, ā, kia ora ai mātou i te tromi. Nō reira, tēnā koutou, nau mai, haere mai ki te ana. Ki te whare tukutuku o Pāpā Pūngāwerewere nei ko koutou aku ngaro hei ngote māku i o koutou toto. Nā me pēhea he haka mārama ki te iwi nei ko wai mā koutou? Ūh moe ana hau, pai ana koutou nē, ka hari koutou mēmea ka waiata a Pāpā. E toru ngā mea, ngā mea nōnohi. E kī ana tēnei pāpā, Ko ngā tai tangirua, ko te rau kotahi, ko te pōtiki, ko wai koe? Ngā whakamoemiti. Ko ngā ka, ngā ka, ngā ka, ngā ka, ngā whakamoemiti. Ooh. Hui. Haramai taku koini. Nā, ko Māma hoki tēnei e noho mai nei. Ā, ko tōna reo, ā, ko ōna ringaringa. Nō reira, e aku tamaraki, mauria mai, ā, tā koutou tākaro Ei, nē? E, kia wini ai tātou. Ko te hakaaro tuatahi ka hau mai ki taku hinengaro i a tātou e noho tahi nei, E, ko tēnei tīhāte e mau nei koe? Ā, nāu tēnei kaupapa, Ātaka Thompson. Ka huri. Ka mau mai nei koe i te, ā, tīhāte, nā, kei runga te tohu o te kaupapa nei, he pānui hoko tēnei. Kāore, ehara i te pānui hoko. Aroha noa ki tēnei tīhāte. Āe. I te aha ai? Nā te mea i. Kua eke rānei koe? I tēnā poti? Āe, i. Au, kua kake au i tērā poti, koirā te take i whiwhi au ki tēnei tī atu, tino pai ki au tēnei tī hati. Āe. Te poto hoki o wana kōrero, me werowero ahau i a ia kia roa kē atu ai wana kōrero. Homai ngā kōrero mō tō kakenga i tēnā poti, e hia o tau? Āe. He aha ngā āhuatanga o tērā kakenga? Hei tau, 14, pea, aki tau, 14? Āe. Ka. Nō reira, kotahi rau tau ki muri. Ha, ha, ha. Ka kake au te, ā, poti rāna te mea. He mea hanga heke i te whānau. Ko Temepara i kake, ko Mano i kake, ko Mikera i kake, ā, ko, ī, āe, ko ahau i kake. Umm, he tino rawe tērā poti. He haerehaere ki ētahi moutere rerekē, He ako i ētahi mahi, umm, mahi i runga i te poti, uh, āe, he tino rawe hoki ngā mahi, āe. I puta i a koe ngā ingoa o ō koutou tuākana, nā te mea ko tētahi hāwhe noa iho tēnei o te whānau nei, tērā atu hāwhe ko Kaumātua kē, kei hea nei rānei o wā rātou nei haere i taone kotiti Arran, Hakoronga tonu kia koe, he tikanga tuku iho tenei. Na te mea ko te matamua, ko Tempera, heke mai ki a Mikara, heke mai ki ki a Manoa, Takoaroa, heke mai ki a Mikara, na ka tae mai nei kia koe. Koutou tokowha katoa. Pehea kouroe, a kouroe i hakarerea ai? He kaupapa rānei tēnei e kei mua i te aroaro a ngā tau e tū mai nei? Nā te mea, he tikanga tēnei, tuku iho i roto i te whānau nei, me tautoko. Āe, he tikanga, engari kāore a Te Raukotai e hiha ana ki te eke i Te Ataka Thompson. I te aha ai? He māngai anō tāu? Māu e kōrero mai, he aha te take kore koe e pai ki te kake i tērā? Ka whati te kaupapa, tēnei kaupapa. Heke haere roto i te whānau? Oh, i te tōtai, e, ka, ka, kāore e whana ana tāna kōrero, e āhua hihau ana engari, ētahi wā, e kore hihau, te Atua, He koretake ahau ki te kaukau. Ae. Nore kaua katakata. Kare he ma katakata tero. Ae. Koe ra no te take? He koretake nau ki te kaukau? Ae. Mama, no te take te kei tera, me haka pakari koe i to kaukau? Ae. Oh, ka aka pakari ke, engari kare, ka haere ki tera hou. Kaore i pai ake. Kare te mea kaukau nei nga wa katoa, mehemea he noko i te kaukau, pai ana te kaukau. He kaukau tetahi wahanga nui o te rā? Um, i, i te ata, ooh. Yeah, i te ata me peke koe. I te ata, me ara moata matou me te peke i ro, ki roto i te wai, te moana. I te raumati ne, no reira kaore makariri. Kaore, nga ata katoa. Ae. Ae. E makaririana te wai? Te mutunga wai? Ae, ae, engari, pae noa iho nā te mea i pēke tahi ana koe ki o hoa, nō reira. Kōrero mai mō te āhua o tērā noho i runga i te kapu, e hia te roa? Ā, kotahi wiki te noho ki reira. I moe, ko ērā atu o ngā tamariki, nā te mea he haerenga Ā, ka papa tamariki tēnei, nē? E rā tō ngā tamariki kua mōhio kē koe ki a rātou i mua i tō kakenga i te poteru? Ā, kāore. Ko, koia rā te take, ā, ā, he haerenga pērā nā te mea he ana rātou kia, Haka hōhō. i, āe, kia, ā, tūtaki e tae atu tamariki ki e tae atu tamariki, me te haka hōhō, āe. I te mutunga mai, kua hoa, ā, pūmau koutou, koe tērā ko te tahi o ngā hua, i tutuki te tūmanako o te iwi rā, i te mutunga kua. Āe, Piri koutou kia koutou? Ae. Pēnei te whānau, kotahi? Ae, i te mutunga, he whānau kē mātou. Mm. Ka mutu hā ngā, ngā hēmanotanga, ngā haringa, harikōtanga i roto i tērā kaupapa? E mataku rānei? He wā rānei, i a koe e haere ana mā runga i te moana, ka pā mai te mataku ki a koe? I u ai, i tērā mutunga, hoki ana mātou ki te wāhi whakahokinga tamariki ki te kāinga. I tino karekare ngā wai, e pēnei ana te poti, tino mataku ana hau, engari, ērā atu rā katoa ataahua pae, āe. Nē, nā te mea i rongo ahau, ko te tau o ngā mahi i runga i tērā kaipuke, me kake Ki runga rawa i te, i te pau o te, o te rā, nē? Te hera o te poti. Āe. Nā, he kupenga kei reira, nē? Hei pupuri māu ki a kore, koe taka, e tika ana tērā? Āe. He hareiti. He ropi kei reira hei puritanga? Ae. Ae. Ka, kaore koe i mataku? Um. I te tononga tuatahitanga i a koe ki te kake i taua paura? I mat, karu ia. I tutuki i a koe? Nō reira kāore i oti i a koe? I oti i ahau, um, ko ngā mea nei, ki taku mohio ko. Ngā Tucker Games? Aye. A Tucker Games, Tucker Games? He, um, he rerekē ngā kēmu, nō reira, me kake koe i a Lil Tuck, Little Tuck, Little Tucker. Uh, kāre au kake i uh, tērā, nā te mea, kāre au whai wā. Ko, ko te mea nohi nohi tērā? Ai, ko te tai atu, ko te kake i te tai mm. um, poti he mehini tāna. Nō reira, me taiwa haere A koe me te, oh, ka panga te taitangata i tenei mea ki te wai, hei, i, hei ta matou ko uncle ia, no reira, me arahi koe i te poti, me te tiki ia uncle, te, te mea ra, um, koia ra tetai, ki a matou, i whakaingoa matou te poti ra ki a chicken tender, te chicken tender, um, engari ko te kemu, tino. I tino matuku ai ahau, ko te kake ki runga rawa atu o te poti. Ka mutu taua mea i pangā nei ki roto i te wai, he kārewa tēnā, he mānutanga mō te tangata e toromi ana. Āe, āe. Engari i tutuki a koe te kake i te mutunga? Āe. Mēnē he whare, e hia kē papa. Tera whea? Te ikeike. Toru, toru ngā whare. Ka māia koe ki te kaki? Ae. To, tonu ake? Ae. Pono? Ae. Ka mataku rānei koe e Aini pea e nō te roanga atu kia ta, hanga tata atu rānō ki te motu? Ka, ka mahi kē ahau. Ko kake kē koe? I te pou e koro nei e? Kāore, um. Kei runga i tērā kaipuke? Um, kāore ki runga i te ataka, engari, um, ki te papa tākaro. He, he kakenga ki reira, um, toru ngā... Kāore tērā e rita ana, nā te mea, kāore koe i te moana e tītahataha haere ana. Toru ngā papa. Oh, te take, oh, take. Tere pā whā ngā papa i kakea hau ki uh, Rangarawa. Haramai. Engari e kitenga koe te rerekē, nē, kāore koe e tere ana i te moana e tītakataka haere ana te. Hei tāku kāore e pērā te moana. Kāore te poti e, e tū ana te poti. Hā, e tū ana te poti. Kore kei raru. Kau e tautoko i tana koru. A koe, mataku ana koe i koretake hei tā koe ki te kaukau, pēhea koe mō te kake ki te wāhi pērā te ikeike? Ka pā mai te wehi ki a koe? Kao. Honi, Ae, māma noa iho. Kāore kua matako ana i te wāhi teitei. Nā ētahi wā, ae. Ka mutu, hei hakakapinga mō ngā kōrero a Kake Ataka Thompson nei, e mahara ana au i te mutunga, e ka whiriwhiria e ia o koutou he kōmore mō te, Ae. mō tō pongaponga. E, um, e... He aha tēnei tikanga hakamāramatia mai? Anō, ko te tikanga mehemea ka kake koe ki runga rawa, uh, me te uh, kake ki waho, nā te mea he pau anō e. E wero ana ki waho? Ai, e wero ana ki waho. He rākau, ai. Ai, me Umm, ka kē koe ki runga, me te kake i tērā pou, me te pā i te pito mutunga. Mehemea ka tutukia koe tēnā, ka whiwhi, umm, poroporo koe. Right. Āe, he, āe, he poroporo, mā rātou anō e whiri ki a koe, kātahi hoki, kātahi hoki rātou i ngā pito, umm, kia, Kore taea koe te tango, engari, a tona wai, taea ana to tango, engari. Engari kaore tango i ane e koe. Ae, he tohu mau tonu o taku aroha ki tera poti. E hia te ro o tena komore, o tena poroporo rapana ki to wawe? E kahore paru ana te poroporo nei, ne, na te mea, e kaukau ana ahau, e whakama ana ahau i tenei poroporo, engari kua mau ahau mo te. Taitau, nui atu i te taitau. Ehara tērā i te paru, nā te mea e tino māna, engari, āe. He kōrero wā kauru mō te poroporo nei, me pēhea e mā ai pēnā te roa e mau ana? He tāku kāore e māna. E māna? He tāku katoa noke. Paru ana. He aha ngā tai? He aha ngā kara? Kaua e haka atu mai kia me hiki tō wawe kia kitea i te iwi nei. Pēnei māna. Ka kaua e tito mai kia kū Crocs. Ko wai ka māia ki te haka tata atu i tana kanohi ki tēnā kōmore, tēnā poroporo? Tēnei poroporo. Nā, ohō i whiri? Kāore. Nā, tētahi o ngā.

Tena pea, e whai tamariki ana. Rite ana ki a koutou nga tau. Pehe tonu te kura ki a koutou i tenei wa? Pehe ki a koe? Pai te haere ki te kura? Ka hi o tau i a koe nei? Ianui. Ae. Te kau ma roa o ki tau. Pehe ki a koe te haere ki te kura? Kare ahau e pae ana ki te kura. Engari. Pai ana te ako. Koe tena ko te mahi te kura he ako. Ai. He aha te ririki? Kore pai. He aha te ako pai rawa kia koe? Um, Ingirihi. Oh, ne? Kororo Pākehā? Ah. Mm -hmm. Ingirihi me te um, Pāngarau. Ka pai. He aha tāu e mirimiri nei? He whaunu tēnā? Ae. Tamariki rawa koe kia whai whaunu? Nē. Hei tautoko ana koutou i tērā? He tamariki rawa ia kia whai whaunu? Ae. Kāore. Kāore e whakaae ana ki tērā. Tekau mā rua o tau? Nō nahea koe i whiwhi ai ki te whaunu nei? E hia o tau? Tekau ma roa um i muri taku huritau i te oh i te waea o te Kirihimete he taku ah. He takoha Kirihimete tena? Ka i hoko ahau. Ke au ake moni? Ah. I pehe koe i whai moni? Um mahi mo uh toku papa. Umm, ka pai. Ki tō hakaaro, he aha te hua o te whiwhi o te tamariki 12 ngā tau ki tēnā tū taonga? Ki tāku titiro, he haka raruraru anake te hua. Ka kōrero, he kōrero pai te, oh, kei ahau ētahi kōrero pai mō te whai whonu. Tuatahi, mehemea ka raru koe, Ka taea koe te ringi atu ki tō whānau? Āe. Raru pēhea nei? Wharanga pea? Wharanga pea, āe. Tangata tūkino anei a koe? Āe, tangata tūkino, āe. Ngā raru, ka taea koe te ringi atu ki tētahi tangata, toa rua. Hei tāku, me ako ngā tāmariki katoa um, ki ngā social skills. Um, he tikanga pai tera mō te... Um, oh. Mō tō uh, tū tangata a tōna wā, ki roto i tāone? Mō te tū tangata a tōna wā. Um, Ko te haka hōhō tāu e koro nei? Ai, He kino anake ngā mahi haka hoho i runga i te whānui. Nā te mea maha ngā tamariki e tāwaingia ana, nā, ko te mutunga mai. Āe, ā, mihi ana hoki te kōrero mō te rā. Ka, ka, ka mamae rātou, āe, kōrero. Mehemea e, um, haka tumatuma ana ngā tāngata ki a koe, um, ki runga i te ipurangi, um, kaua e pōrangi. Me te huna i tērā i ō mātua. Mehemea e whakatumatuma ana ngā tamariki i a koe, me haere koe ki ō mātua me te kōrero, like, um, Oh, e whakatumatuma ana ēnei tamariki i ahau, āwhina koa. So, āe. Mm-hmm. Nō reira, e rua ēnā take hei tāu take tika. Tuatoru. Alright. Um, tuatoru, hea tera atu take. Ah, he tito korero ka, noa ana ka, kai ka, ka, ka. um, hea tera atu take. I tuhi hau, tētai, um, e rua ngā pepa mō tēnei take, engari ka wareware ahau. Ko te take tuatoru, um, Ahakoa i tuhi ai e rua whārangi, pepa, tāu e kore ana. Nā tēnā, kāore koe i whakaae kia whai whānau ahau i te wā 11 o Pito. Nāku anō koe i hakahau ki te tuhi kōrero tautoko i tō īnoi kia whiwhi waipukuroko. Nāu noa ake. Āe, nāku noa ake. Take tuatoru. Kaua e whakamahi i tō whonu i ngā wā katoa. I te wā tuatahi, ka pono aku kōrero, i te wā tuatahi i whai whonu ahau, ā, i. Kai koe i tēnā, kai i ngā. I kai ahau. Wā katoa. I ngā wā katoa. I runga hau tēnei whonu, i a Manatee, i a Hēkona o te Rā, e titiro ana ki tōku whonu. I pērā mō te tera pea toru wiki, engari i mārama ahau, ehara te, um, kāore tērā e pāina mō te roro. Kāore e pāina mō te hinengaro, he maumau taima, um, Ae, ae. Ure i ae nei na? I ae nei na. Um, tera pea ka tahi haora taku um, haere ki runga i toku whonu i ia ra. Um, ae. E ui tonu ana koe ki tena tikanga? Ae. Um, etahi wa, Ka kore atu te tai hara nā te mea, um, mahi me ērā mea, um, and, ai, engari ētahi wā tērā pea 20 miniti noa iho, tōku haere ki runga i tōku whone, nā te mea kāore au e tino titiro ana ki tōku whonu i ānei. Me rihakai ana koe, koutou, kei te āhua pea o te tamariki, nē, pai ana pū kei te āhua, ānei pea te momo i a koe nei, E pai ana tēnā, ka mārama koe i roto i te wā poto, kaua koe e herea ki tēnā taongenga wā katoa. Ētahi tamariki, tēnā pea tino pakeke, ka makere mai. Āe. Hei tāku, he kaupapa pai tērā mō ngā mātua ki te whakaako i ō rātou tamariki, umm, well, ki tērā take. Ka pai, mārama ana. A koe nei, he whaunu tau? Umm. Umm. Tekau mā rua o tau, ka whiwhi whaunu koe? E ia kē o tau? Tekau mā rima. Hea, oh, hea hei pērā ai? Pērā rawa te pakeke o ō mātua, nē? Ka rau e hihia, ki te tai whānau. I te aha ai? Um, nā te mea horekau taku, uh, horekau take a te whānau ki ahau, um, mōhio ahau he, he ara i te mea me whai whānau ahau. Nā te mea, um, he mahi anō aku, um, ka rau e hihia te kia, kia. Warea koe? Ae, ka rere hiahia kia warea au ki tērā ao whaunu. That's me, te nui o nga taitamariki, whaunu wa ratou, ka rere hiahia kia um, pērā hoki ahau. Ae, he horomi nui oi ahau nei. Ae, ka rere hiahia kia horomi te whaunu i taku hinengaro. Ah, ka pai. Ae.

Ia rā, e kite ana i a koe e mātakitaki ana i ngā kiriata, e tākaro kēmu ana. Iāianei, engari kāore i ngā tau ki muri. I tata koutou te i pēnei hau? Iāianei, nā te mea, he whaunu tāku iāianei, nō reira, me whakamahi au taku whaunu iāianei. Moe koe he aha tāku haka wā? Me me rarua ana ā koutou mahi i te kāinga, i te warea, Ki te whaunu ko reira hei tahu ko reira raruraru ai. Engari kāore pērā nā. I ngā wā wātea e kei runga ai taku whaunu. Me wāu mahi i te kāinga kāore raruraru nei te whai whaunu nei. Ka pai.

Te rau kotahi, Pehe o te ohaka aro ki te kura i te nua. Pai? He aha te ako pai rawa kia koe? I te tuatahi. Turitu, Haka tara ana to tuahine kia koe? Kōrero. He aha koe i haka tara ki a ia? I a wā ka kore ia ka. Whakarite ia i tōna kōrero ki tētahi tuhinga ki runga i te pukapuka. He hanga mihi kē ana ia. He tamaiti whai kōrero, he haringa rā kei tēnā moku. Ka pēhea tōna kōrero, Pāpā? I te tuatahi, ka lalala, whai muri mai tērā, ka lalala, kātahi ka lalala. He mihi kē. Nā te mea, e haka mana ana ia i ana kōrero. Koia tērā ko te reo o ngā tūpuna

I te tuatai. Aue. Kōrero. I te tuatai. Ko tāku mai Paerawa i te kura. Mm. Ko te mai hākinakina. Ooh. Engari hara i te kauka. Nā te wā, ko te poitūkohu, te kēmu Paerawa ki ahau, i roto i te ao hākinakina. Nā te mea, I haka-aweawe te tai kākoi ahau, mm. I te tuarua, ko te reo. Āe. Kia ora. Kia ora. Nā te mea, ka ako, me pēhea te mihi. Tōku kōrero tuatoru, ko te tuhituhi, nā te mea, He pae te tuitui. Hohonu. Tautoko, tautoko. Tino hohonu tera ne. Ae. Ooh, tautoko. Ko kau āku mātauranga ki te poi tūgohu, nō reira ka hopo atu i o kōrero mō te reo. Homai he tauira, he aha tētahi momo mahi e mahia ana koutou i te kura? Ka hio o tau? Tekau ma toru. Tekau ma toru. He aha tētahi mahi e mahia ana koe i te kura i a nei mō te reo Māori? Haka pakari. Haka rongo ki te tai kaumātua i roto i te kōwhaorau. Kōwhaorau i mahi rā tō pāpā? Ae. Haka rongo ana ki ngā kaumātua rā? Ae. E mārama ana rānei koe ki ā rātou koro? Ae. He mahi tēnei hōmai ana e ngā māhita ki a koe, ki a koutou, tekau mā toru noa iho o koutou tau? Ā, e ai hoki ki aku kōrero. Kia ora, taku awa. Ko te ingoa o te kaumātua nei, e whana te kōrero nei. Ai. Ko Sid Kingi. Ō, oh, tēnā koe. Tēnā koe tērā kaumātua o te kāinga nei. Ko ana, ko ngā mahi e haka mārama ana i ōna kōrero. Pērā i te aha te kānapunapu. Kāore e mohi ana, ā, tērā. Engari, ko te tae atu pātai, he aha te kaikā? Ko te eager me te impatient. Nāna ērā kōrero. Ka. He pātai. Oh, nāna i kōrero, engari nā, nāku i whakapākehā. I kōrero kai kā ia, nē? Āe, me te kānapunapu, engari kāore mohe ana, ā, tērā. Engari he akoranga kei konā, nē? Āe. Mō koutou. Koe tēnā ko te āhua o ā koutou mahi, ā, ka pakari i tō koutou reo i te kura? Hara mai. Na koia e tu rangatira nei ne i roto i ana kororo. No he ana hoi aha te kanapunapu? He aha te kanapunapu ai tae? Oh tera pea no he ana hoi. Hei take ako hei tenei i te kura engari ko waruwaru tatari ko te um teitei atu kupu mo te ika. Iga kai ka. Ā, engari, ko te kānapunapu tētahi atu kupu mō te iga. Ā, mō te kai ka, hei tā. Ā. Rita ana ki te kai ka. Tērā pea, hā. Ā, e moe ana au, engari kāore e whākiki a kouroua kei raru, kei raru, raru ahau ki ō kouroua kaiako. Engari te mea nui kei tēnā koe i ēnā hakamāramatanga. Hakamārama mai ki ahau, ki te iwi, he pēhea te āhua o ngā mahi i te Koroni. Nō reira, tamariki mā, hei tāku. Kua nui tēnei, tēnei kōpenu i a koutou i raro i te kaupapa nei mō tēnei wā. E te iwi, hei tāku me tau noa iho ki raro i konei runga i te rangimārie. E horekauhia ana te haka hōia a koutou, nā, kua mārama koutou ki te āhua o te whānui nei ānana, me aroha kē mai koutou ki ahau, nā te mea, ē, ka mutu tā koutou noho tahi ki a mātou i konei, ahau hoki ana te kāinga ka haere tonu e tēnei āhua noho i waenganui i a mātou. Engari he haka kī kōhao, kia tutuki tonu ai te kaupapa e kīia nei ko Nā Wai Teka. Mihi nui ana au ki a koutou e aku tamariki. Taku tō mai i a koutou i ngā wā katoa ki tōku tā hei kaitautoko mō Pāpā i roto i ana mahi, ahakoa mua ana ahau, tērā kē ngā mahi e ngākau nui ana koutou, tērā kē ngā kaupapa e hihi ana koutou hei mahi mā koutou, engari nā runga i te aroha o koutou me te tautoko katoa mai hoki a Māmā, ki au nei Ko te āhua o ta koutou noho ki to māua taha i tēnei rā he tauira tino pai ki nga whānau katoa huri noa i te motu e mātakitaki mai ana. Nō reira, mihi ana ki a koutou, mihi katoa ana hoki ki a koutou e noho mai ana i te kāinga. Kia ora uiui mai nō tātou.